Keýkous bir müň ýigrimi bir ýylynda Hazaryň ýakasynda ýakyn bolan Gazna şäherinde dünýäe gelýär. Bir müň dogsan ýylynda wepat edýär. Gazna soltanynyň saraýynda işläp, ol ýerde ýaşandygy hakynda maglumatlar bar. Ony meşhur bir alym ýagdaýyna getiren bolsa, şübhesiz, ogluna bir pent hökmünde ýazdygy Kowusnama kitabydyr. Kyrk dört bapdan ybarat bolan bu eserde Keýkowus dünýä we dünýä içindäki ynsanyň wagtyny alan meseleleri ele alýar. Hem türkmençilikde halk tarapyndan söýlen häsiýetleri hem-de, esasan-da, gowy hasaplanmaýan ýagdaýlary beýan edýär. Kowusnamanyň on asyrdyr unudylmadan birnäçe dile çöwrülmegi we okalmasynyň dowam edilmeginiň sebäbi diliniň halk köpçüligi üçin aňsat we düşünikli ýazylmasy bolupdyr. Galyberse-de, bütin yslam dünýäsinde edep we edepli ýaşamak nähili bolmalydyr soragyna kanagatlanarly bir jogap berýändigi üçin bu kitap asyrlar boýy köp adamyň başujy kitaplaryndan biri bolup gelipdir. Keýkowus ömrüniň soňlaryna gelen wagty ogluny dünýä işleri, hünär seçmek, adamkärçilik we ylym öwrenmek hususlarynda pent berýär. Bu täsirli öwütler on birinji asyrdan günümize çenli gündogar pikir dünýäsinde ykjam ýerin gorapdyr. Gowusnama kyrk dört bölümden ybarat bolup, ynsan, dünýä we ahlak meselelerini düşündirýär. Kitabyň ýazary Keýkowus öz ogly Gilan şaha şeýle diýipdir, Eý oglum, biler bolsaň men halys garrap tapdan düşdüm. Saç-sakalymyň düşen ak gyraw ölüm pillämiň golaýlaýandygyndan habar berýär. Indi bu belanyň öňüni alyp biljek hiç bir gudrat ýok. Bu dünýä bilen hoşlaşmak permany berilmänkä, men saňa dünýäniň ýagşy we ýaman işlerini, durmuşyň oňyn hem keç taraplaryny beýan etýän bir eser nama ýazyp berjek. Goý ol ata muhabbeti höküminde atadan ogullaryna ýadygär galmana dowam etsin. Eý oglum, bilip goýgyn, dünýäde bolan, bolmadyk ýa-da boljak, bolup biläýjek zatlaryň baryny adam ogly göz ýetirip bilýändir. Ol diňe Ýaradanyň işlerine akyl ýetirip bilýän däldir. Asyl oňa akyl ýetirmegiň-de bir alajy ýokdur. Ondan özge zatlara bolsa akyl ýetirip bolar. Birlik diňe gudraty güýçli Ýaradana mahsusdyr. Ikilik alamaty bolan her bir zat bolsa Hudaý bolup bilmez. Hakyky töwhid şundan ybaratdyr. Eý oglum, bilip goýgyn, Hökümi güýçli Ýaradan bu dünýäni maksatly ýaradypdyr. Ol ony biderek ýaratman, adalat we parasatlylyk esasynda gurupdyr. Çünki Ol barlygyň ýoklukdan, haýryň şerden, bolçulygyň gahatlykdan has gowudygyny bilipdir. Şeýlelikde, dünýäniň binýady parasada esaslandyr. Ynsanlara döwlet we kada-kanun gerekdir. Serdar bolmasy döwlet hem kada-kanun hem kämil däldir. Çünki kada-kanun we adalatlylyk bolmadyk ýerde sadakany kabul etýän adam sadaka berýän adamyň gadyr-gymmatyny bilýän däldir. Eger akylly-başly bolansoň, agzy aşa ýeten adam iýen aşy üçin, ýeten eşreti üçin, arzuw-islegleriniň hasyl bolmagynyň hatyrasy üçin öz serdarlarynyň hukugyny ykrar etmäge, aş berene minnetdarlygyny bildirmäne borçludyrlar. Sen bilip goýgyn, namaz bilen oraza Hudaýyň buýrugydyr. Şonuň üçinem olary berjaý edeniňde bigeçitlige ýol bermegin. Seresap bolgun, dünýädäki gende zatlara köňül bermegin, naka, namaz okamasaň-da bolar diýip göwün ýüwürtmegin. Eger sen namazy diniň hatyrasy üçin okasyň gelmese, hiç bolmanda sagdyn düşünjäň üçin okagyn. Bilip goýgyn, köneler aýtmyşlaýyn, namazyň ençeme peýdasy bardyr. Birinjiden, Bäş wagtyna yrman namaz okan adamyň bedeni we geýimi hemişe tämizdir. Tämizlik bolsa her näme diýseňem hapisarykdan gowudyr. Ikinjiden, ol tekepbirlikdir, gyýbaty daşda bolýandyr. Çünki namazyň esasynda pespällik ýatandyr. Tebigatyňy pespällige uýgunlaşdyryrsaň, bedeniň hem sagdynlygyň yzynda bolýandyr. Kimiň kime meňzäsi gelse, onuň hökman şonuň bilen sataşmalydygyny akylly-başly adamlaryň bary bilýändir. Oglum bilip goýgyn, Allatagalla barlylaryň we saýlantygy bendeleriniň önünde iki sany wezipe goýupdyr. Olaryň biri haja gitmek bolsa, beýlekisi zekat bermekdir. Mümkinçiligi bolan bendesini zyýarat etmegi, mümkinçiligi bolmaýan bendesini bolsa zyýarat etmezligini aýdypdyr. haja. Zekat barada aýdylanda bolsa, ony ýylda bir sapar bermegiň hökmanlygyny ýatlamak gerek. Sadaka hökmany bolmasa-da, ol asyllylyk hem ynsanperwerlik üçin berilýändir. Şonuň üçin senem başardygyňça ony berjek bolgun. Husyýtlyk etmegin, çünki sadaka berýänler hemişe Allanyň hemaýaty astynda bolýandyr. Oglum, bizi ýaradan Alla dünýäni abat saklamak üçin nesliň dowamlylygyny isläpdir. Diýmek, sagdyn düşünjä görä, ynsan perzentlerine, ýagny öz barlygynyň sebäpkärine hormat we sarpa goýmalydyr. Perzent öz aslyna hem hormat, hem sarpa goýmalydyr, onuň asly bolsa ata-enesidir. Akylly bolan perzent hiç haçan ata bilen enesini unutmaz. Ata-enäniň hakyny dini jähetden sylamasaň-da, akyl, paýhas, ynsanperwerlik nukdaýnazaryndan sylamalydyr. Rysgalyň barada hemişe Allatagalladan razy bolaryn diýseň, haly, ýagdaýy özüňkiden gowy däl-de, ýaramaza göz aýlagyn. Maly-döwlet jigetinden Garyp bolsaň-da, akyl-paýhas tarapyndan baý bolmaga çalyş. Çünki akyl-paýhas baýlygy mal baýlygyndan has gowudyr. Akyl bilen mal toplap bolar welin, mal bilen akyl toplap bolmaz. Şeýlelik bilen akylyň bolsa hünär öwrengin. Çünki bilimsiz akyl, lybassyz ten Tendir ýa-da bikemal adamdyr. Bilim akylyň aýnasydyr diýip, dogry aýdypdyrlar öňküler. Oglum bilip goýgyn, hünärsiz adamlar kölegesiz bolma kölegesi bolmaýan agaç ýaly peýdasyz bir zatdyr. Olardan ne özlerine peýda bardyr, ne-de başgalaryna. Abraý mirasda däl-de, akyl bilen edepdedir diýipdir köneler. Senetleriň içinde iň ajaby dilewarlykdyr. Diliňi owadan gürlemäge, ýakymly sözlemäge ram etdirgin. Ýagşylykdan başga zady adat etdirmegin, çünki dile nämäni ram etdirip, nämäni öwretseň, ol hemişe şony aýdar. Atalarymyz, Bir zat bolsa, bugdaý nanyň bolmasa, bugdaý sözüň ýokmudy? diýipdirler. Haýsy hünäriň eýesi bolsaň-da, Ýerini bilip gürlemäni oňargyn. Peýdasyz sözlerden gaça durgyn. Çünki peýdasyz sözlerden hemişe zyýan geler. Gürle diýilmese gürlemegin. Soralmasa maslahat bermegin. Aýratyn hem nesihata gulak asmaýana öwüt beriji bolmagyn. Umytsyzlyga uçranyňda umydyňy ýitirmegin. Çünki umytsyzlyk umyt bilen, umyt bolsa umytsyzlyk bilen baglydyr. Dünýädäki ähli zatlaryň Geldi geçerdini bilip goýgyn. Sagkaň haky inkär etmegin. Kimdir biri ile jedelleşen bolsaň, ony dymmak bilen ýeňgin. Adamlara zyýan çekmäge itekleýän zatlary anyklajak bolgun. Anyklabam, olardan gaça durgun. Adamlara peýdaly işleri imlikdirýän zatlara bolsa mydama golaý bolgun. Bilimli bolan, senet öwrenmek bedeni ýagtalyk keselinden halas etmek babatda diýseň peýdalydyr. Hoşgylaw adamlar bilen söhbetdeş bolmagyň gadyryny bilgin, olaryň asylly işlerini hergiz ýadyňdan çykarmagyn, özüňe mätäç adama eden ýagşylygyňy diliňe çolamagyn, eden ýagşylygyňy dillendirmek ýagşylyk etmezlige deň bolýandyr. Hoşgylaw, ynsanperwer bolmany özüňe endik etdirgin. Oglum! Adam şirin zyban bolmalydyr. Näkes adamlardan dilini saklamalydyr. Märekäniň öňünde sözleýän sözüňe halkyň göwnünden turar ýaly mümkin boldugyça gowy sözlegin. Sen sözüň gadyryny bilgin, çünki ol asmandan inendir. Ýerinde diýilmeli sözi eglemän diýgin, emma ýersiz ýere gürläp, onuň gadyryny gaçyrmagyn. Paýhasa zulum ediji bolmagyn. Etýän işiňde hetden aşmagyn. Çenden çykmaklygy zyýanly hasap etgin. Her iki işde orta, ortarakda bolgun. Çünki hemişe, çünki hem şerigatda, hem akla görä işleriň gowusy ortada bolmakdyr. Sen her näçe dana bolsaň-da, özüňi nadan saýgyn. Şeýtseň, öňüňde bilim gapylary açylar. Ylmy bolup akly bolmadyk adama Ylymdan zyýan ýeter. Durmuşdan sapak almagy başarmaýan adam hiç kim sapak berip bilmez. Uzak wagtlap ahmyrly bolmajak bolsaň, nebsiň ýesiri bolmagyn. Aklyň kesgir bolsun diýseň, öz-özüňe iliň gözi bilen garagyn. Adyl kazy gözlemez ýaly, Özüň adalatly bolgun. Her bir derdiňi görünje jar edip ýörmegin, ýöne dostuňdan gizlemegin. Özüňe ýüreklerde orun alyp saýlaýyn we il senden ynansyn diýseň, hemişe iliň bähbitini aragyn. Oglum, her näçe juwan bolsaň-da, hezzet hormatly Perwerdigäri unutmagyn. Hiç haçan ajaldan ahmal bolmagyn, çünki ol gojaýa-da, ýigide-de bakman geler. Diňe ýigitler bilen oturyp turmagyn, her haçan Ýeri gelende garrylar bilenem hemdem bolgun. Dost ýarlaryň arasynda ýigitlerem bolsun garrylaram. Gojalara hemişe mylakatly bolgun. Her bir nähoşlukdan saglama umydy sagalma umydy bar bardyr welin gojalykdan sagalma umydy ýokdur. Oglum, garranyňda özüňe bir ýerde mekan tutungun. Çünki gojalykda sapara çykmak gowy zat däldir. Çünki garrylyk we garyplyk ynsanyň iki duşmanydyr. Iki duşman bilen ýola çykmak bolsa akylly adama uslyp däldir. Öňküler Degişmek şeriň başlangyjydyr diýipdirler. Şonuň üçinem başardygyňça oýlanyşyksyz degişmelerden gaça durgun. Eger degişjek bolsaňam az we ýerinde bolsun. Ýakymsyz degişmelerden, paýyş sözlerden uzak bolgun. degişmek bolýandyr welin, paýyz sözde degişmek bolýan däldir. Oglum bilip goýgyn, aşyk bolmak üçin poladyň ýumşak bolmalydyr. Çünki yşk heseri tebigatyň gözelliginden döreýändir. Gözellikden döreýän zatlar bolsa hemişe gözel bolýandyr. Tebigat näzik boldukça kalbyň gözel tebigata gowuşmana meýil etýändigi hemmetaraplaýyn mälim zatdyr. Adamçylykdyr wagt gelip biri göwnüňden turaýanda hem oňa köňül berip huşuňy aldyrmagyn. Yşk keserine ýolugyp gam laýyna batyp ýörmegin. Munuň özi akylly adamlaryň işi däldir. Çünki ýoluna düşen adam mydama ýa wysaldan bolýandyr ýa-da hijrandan. Aşyklyk her näçe ýakymly bolsa-da başdan aýak jebirdir. Ýürek yzasydyr, howsaladyr. Köp ýatmak taryplanjak bir zat däldir. Ol bedeni lellim edýär, häsiýeti üýtgedýär, ynsanyň daş sypatyny tebigy halyny üýtgedip, keseltbent hala getirýär. Danalaryň aýdyşyna görä, gije-gündiz ýigrimi dört sagatdyr, munuň üçde ikisini oýa bolup, üçde birini ýatmak gerekdir. Bulardan sekiz sagadyny Hudaýa ybadat we hojalyk işlerine, sekiz sagadyny iýmek-içmek we ruhy lezzete, galan sekiz sagadyny bolsa dynç almaga sarp etmelidir. Säher bilen turmaga endik etmek gereklidir. Gün domanka turup, Allanyň borjuny berjaý etmek gereklidir. Gün dogandan soň turmak adamyň rysgalyny kem eder. Ýaltalykdan ejap etgin, çünki ýaltalyk betbagtlygyň şägirdidir. Adamlaryň zynatyny olaryň jomartlygyna seretgin. Her kimiň gadyryny bolsa onuň zynatyna görä kesgitlegin. Ýöne islewi haram bilgin. Ony ryswalyk saýgyn. Keremli adam bolaýyn diýseň, baryňdan laýykyty adamlara paý bergin. Kesekiniň emlägine göz gyzdyrmagyn. Oglum! Biri saňa amanat zat berse, eliňden gelse almagyn. Ýöne almaly bolsaň welin, ony ygtybarly saklagyn. Oglum bilip goýgyn, eger birden öý satyn alarman bolsaň ýa-da satarman bolsaň, sen kanuna sarpa goýgyn. Näme alsaň Bol wagt algyn, näme satsaň gytlyk wagty satgyn. Öý almakçy bolsaň, ygtybarly adamlaryň ýaşadygy köçeden algyn. Şäheriň çetinden, diwaryň golaýyndan jaý almagyn. Arzan diýip, çagşan jaý almagyn. Ähli zatdan öňürti goňşyny saýlagyn. Çünki kyýamet gün goňşydan diýipdirler. Jaý satyn alansoň goňşyňa sarpa goýgyn, onuň mertebesini saklagyn, çünki goňşy mertebesi hemmäniňkiden beýikdir. Ýer alsaň, goňşusyz we suwsuz ýerden almagyn, şäriksiz we şübhesiz ýer tapsaň, şärikli ýer almagyn. Oglum, öýlenmekçi bolsaň, mertebäňi saklagyn. Zat her näçe ýakymly bolsa-da, ony aýal-oglan uşagyndan gysganmagyn. Emma aýalyňy gowy saklagyn. Çagaňa bir syhly, mylakatly terbiýe bergin. Bu seniň eliňdäki zatdyr. Aýal alanyňda onuň baýlygyna gowalaşmagyn, jyda ogadarlygyna göz gyzdyrmagyn. Aýal, päkize, hudaýhon, hojalykçy, adamsyny söýýän, dogruçyl, eli arassa, ýagşylyk gözleýän biri bolmalydyr. Aýal mährem, ýürekdeş, owadan bolsa-da, sen onuň gepine gidip, sadyk guluna öwrülmegin. Isgenderden, Sen näme üçin pylan şanyň gyzyna öýleneňok, ol diýseň owadan ahyryn? diýip sorapdyrlar. Büýük Isgender, Bütin dünýäniň adamlaryny ýeňen halymyza, bir aýaldan basylsak gelşiksiz bolar diýip jogap beripdir. Aýalyňy gabanmajak bolgun. Eger gabanjak bolsaň, iň gowusy öýlenmegin. Aýaly gabanmak ony zor bilen biwepa etmek diýmekdir. Ýöne sen ony gabanmasaň, Ondan puluňy gizlemeseň, oňa biderek azar bermeseň, ony göwnejaý ekläp saklasaň, ol saňa ataňdan, eneňden, çagalaryňdan hem telim etse mährem bolar. Sen özüňe ondan ýakyn, ondan wepaly dost tapyp bilmersiň. Ýöne ýüregiňe şübhe aralaşyp, ony gabansaň, ol saňa müň duşmanyňdan hem gorkuly duşmana öwrüler. Ýat duşmandan Goransa bolar welin, ondan, ýagny aýalyňdan goranyp bilmersiň. Kesekini garyndaş ediner ýaly, aýalyňy başga taýpadan algyn. Çünki ýakyn ýanyňdakylar seniň garyndaşlaryňdyr. Allah saňa ogul berse, ozal bilen oňa gowy at goýgyn. Çünki bu atalaryň wezipesidir. Ikinjisi oňa paýhasly hem mylakatly enekelerle terbiýeleme enekelere terbiýelemäge bergin. Wagty geleninde Sünnete ýatyrgyn we başardygyndan toý bergin. Soňra oňa Gurhan okamaýy öwretgin. Ulalandan soň oňa hünär, kesbi kär öwretgin. Özüni gorama tälimlerini, at münmäni we ýüzmäni öwretgin. Sen ylymdan, hünärden näme öwretmeli bolsa hemmesini çagalaryňa öwretgin. Şeýtseň sen atalyk borjuňy we atalara mahsus bolan mähribanlygy ýerine saldygyň bolar. Ogluňy öýerjek gyzyňy durmuşa çykarjak bolsaň gudalaryň garyndaşlaryňdan bolmasyn. Gyzy kesekiden algyn, çünki öz tohumyňdan alsaň, almasaň bary birdir, onuň eti etiňdir, gany ganyňdyr. Başga tireden alsaň bolsa, öz tiräň hem keseki tirede garyndaş çykyp, güýjüň iki esse artar, üstüňe iki tarapdan kömek ýagar. Oglum bilip goýgun, diri kişiler dostsuz oňup bilýän däldir. Çünki dostsuz bolandan dogansyz bolan ýagşydyr. Şonuň üçin dostlaryň barada alada edeniňde olara sowgat-peşgeş göndergin. Olar bilen mylakatly bolgun, çünki dosty barada alada etmeýän adam hakynda onuň dosty hem alada edýän däldir. Şeýlelikde ol hemişe dostsuz galýandyr. Dostuň Duşmanlaryndan habardar bolgun. Namart bilen dost bolmagyn, namart dostlardan peýda gelýän däldir. Aç dostlaryňy dost hasap etmegin. Olar saňa olar seniň däl aşyň dostudyrlar. Mürüwwetli we ukyply adamlar bilen dostlaşgyn. Şeýtseň, dostlaryň şöhrat gazanan ukyplary arkaly seniň hem şan-şöhratyň dilden dile geçer. Pukara bolsaň, baý dost gözlemeýin. Çünki ýoksuly gowy görýän adam ýokdur. Aýratynam, barlylar gowy görýän däldir. Mümkin boldugyça duşman gazanmajak bolgun. Duşmanyň azar berýänçä onuň saňa duşman boldugyny bilseň-de, oňa duşmanlyk etmegin. Emma duşmanyň süýji sözüne-de aldanmagyn. Nadan hem dawakeş adamlara sabyrly bolgun. Namysjaň adam bilen bolsaň namysjaň bolgun, emma hemişe näme etseň-de ýagşylyk ýolundan çykmagyn. Gaharyň gelen wagty gaharyňy ýuwutgyn. Dost-duşman bilen paýhasly gürleşgin. Süýji dilli bolgun. Süýji dillilik jadygöýlülige barabardyr. Işiňi sözüňden ileri tutgun. Ikiýüzli adamdan mydama gaça durgun. Agzyňdan ot saçýan aždarhadan gorkmagyn welin, gybatkeşden gorkgyn. Çünki onuň bir sagatda bulaşdyran işini bir ýylda-da düzeldip bolýan däldir. Oglum sen dost-duşmanyň merhemetli bolgun, iliň etmişi üçin gahar-gazaba münmegin, haky-hukugy üçin adamlary ynjytmagyn, hemişe mürüwwetli bolgun. Eger Kimde-kim hata goýberse, ilki bilen tüýs ýürekden günäsiniň bagyşlanmagyny islegen. Çünki ol hem adamdyr. Her bir biderek zat üçin dergazap bolup durman, gaharyňy ýuwutmany öwren gün. Oglum bilip goýgun, ahyret ylmyndan görjek peýdaň ýaly peýdany sen hiç bir ylymdan görmersiň. Çünki sen dünýewi ylymdan haýyr görjek bolsaň, onuň gapdaly bilen bir hünär hem öwrenmelisiň. Şoňa görä iň uly ylym dini ylymdyr. Çünki onuň esasynda hemişe Allanyň birligini ykrar etmek we ondan gelip çykýan işleri, ýagny şerigatyň kada-kanunlary ýatandyr. Netijesi bolsa dünýä baýlygydyr. Şonuň üçin oglum hem o dünýäde hem-de bu dünýäde ýamanlyk garrysyny görmejek bolsaň, başardygyňdan dini ylmyny ele almaga çalyşgyn. Eger mümkinçilik bolsa, ozaly bilen diniň esaslaryny Soňra bolsa ondan gelip çykýan zatlary öwrenigin. Çünki esasy çünki esasy bolmasa, olar manysyz öýkünmelere meňzär. Ylmy ymykly öwrenigin. Öwrenensoň bolsa, bilýänleriňi hoşamaý söz bilen beýan etgin. Manysyz dawa, ýersiz söz bilen gyjalata galmagyn. Eger kazy bolsaň, sabyrly, adyl, asylly we müjtehit bolgun. Söwdagärlik iki hili bolýandyr. Ikisi-de hatyrlydyr. Olaryň biri ylalaşyk, beýlekisi hem syýahat bilen baglanyşyklydyr. Ylalaşygy oturmaly adamlar alyp barýandyrlar. Olar nyrhlar, gymmatlar temasy bilen geçmeýän harytlary alyp goýýandyrlar. Bu ýerde howp emlägiň üstünde abanýandyr. Maýasy çäkli bolan täjir şärikli söwdadan gaça durmalydyr. Şärikli alyş-çalyş etmeli bolsa, ynsaply, döwletli, abraýly adam bilen etmelidir. Şeýtseň başyňa iş düşeninde adalatsyzlyga uçramazsyň. Üç dürli adam bilen oturyp-turuşmak bolýandyr. Olar, batyr hem merdana, ryzkly-döwletli, ynsaply hem mürüwwetli adamlardyr. Köpi görmedik adama hiç zat ynanmagyn. Synagdan geçmedik kişi ne bil baglamak doly däldir. Synagdan geçen bolsa her gezek synajak bolup durmagyn. Söwdagärlik bilen meşgullanyp öň görmedik şäheriňe gitmeli bolsaň, özüň üçin ynamdar bir adamy Ýanyňa algyn. Belki onuň peýdasy deger. Peýdasy degmese-de zyýany bolmaz. Bilip bolmaz ol ýerde işleriň neneňsi niçikçi boljagyny. Adamlar bilen hemişe hoşamaý bolgun. Hoşgylaw bolmadyk nadan, namaz okamaýan bihaýa adamlar bilen sapara çykmagyn. Ynsan ýola çykmazdan ozal ýoldaşyny saýlap-seçmelidir. Saňa bil baglan adamlaryň umydyn ýere çalmagyn. Bir harydy görmän almagyn. Hojalygy alyp barmak gowy öwrenigin. Iň uly söwda hojalygy we onuň abadanlygyny saklamakdyr. Oglum bilip goýgyn, tebip boljak bolsaň, sen tebipçiligiň ýollaryny nazaryýet jihetinden hem, tejribe jihetinden hem ykjam öwrenmelisiň. Oglum bilip goýgyn, eger sen münenjim bolmakçy bolsaň, ozaly bilen matematika ylmyny ymykly öwrenmelisiň, çünki ylmy taýdan öňdengörmek örän giň ylymdyr. Ony ýalňyşmazdan tutuşlygyna bilip bolýan däldir. Bir adam-da hata etmezden ony dürs we anyk aýdyp bilýän däldir. Öňden görmäni ynamdar hasaplamalar esaslanyp aýtgyn. Senenama astronomiki tabellissalar ymykly hem düýpli gözden geçirilen we köp gezek barlanyp görülen belli nyşanlar bilen hasaplanyp görülip, bolýandyr. Şondan soň sen olary düzeltmegiň ýollaryny gözlegin. Eger oglum, sen şahyr bolsaň, sözleriň sada we düşünikli bolsun. Aýlawly sözlerden we seniň bilýän, emma iliň bolsa bilmeýän sözlerinden gaça durgyn. Çünki sen şygyry özüň üçin däl-de halk üçin ýazýansyň. Oglum sen bagşy-sazanda bolarman bolsaň, güler ýüzli bolgyn. Üsti-başyňa mümkin boldugyça arassa saklan. Üstüňe hoşboý ysly atyr sepingin, süýji dilli bolgun. Her aýdymyň öz ýeri bardyr. Eger sen deňi-taýy bolmadyk ussat hem bolsaň, diňleýjileriň halaýan we halamaýan zadyna ünüs bergin. Eger ýanyňdakylar saz sungatyna belent Sarpaly hem dana gojalar bolsa, sen olara gowy-gowy aýdymlar aýdyp, gowy-gowy saz çalyp bergin. Köplenç garrylyk hakda bu dünýäniň biweçligi barada aýtgyn. Oglum bilip goýgyn, kätip bolsaň, galamyň gudratly, hatyň owadan bolmalydyr. Hatyňy git-gide gowulandyrmaga çalyşmalysyňdyr. Hattatlykda ussat bolmalysyň. Oglum, bagtyň çüwüp, wezir bolaýsaň, Işi dolandyrmagyň ýollaryny gowy bilgin. Hasap-hesip ile alyş-berişde jüýr bolgun. Adamlar bilen mylaýym hem mährem bolgun. Oglum bilip goýgyn. Şa bolsaň, özüňi ýaman işlerden saklagyn. Arassa we ynsaply bolgun. Her işde paýhasa gulluk etgin. Etmekçi bolýan her bir işiňi akyl-paýhasyň bilen ýeňeşip etgin. Sebäbi iň gowy gözi akyl-paýhasyňdyr. Hemişe hak söz sözlegin, emma az gürläp, az gülgin. Şeýtmeseň, gol astyndakylaryň çenden geçerler. Patyşanyň emrine gulak asylmasa, diýmek, ol patyşa patyşa däldir. Şa bilen adamlaryň arasynda tapawut bolşy ýaly, onuň emri bilen başgalaryň emri arasynda hem tapawut bardyr. Raýaty adalatly edara etmek adalatyň bar ýerinde mümkindir. Raýat döwletli bolar. Hükümetiň rowaçlygy-da raýat bilen bolar. Allanyň bendeleriniň azap çekmegine ýol bermegin. Oglum, eger sen obaly bolsaň, herki zadyň öz wagtyny bilmelisiň. Näme ekmekçi bolsaň, wagtynda ekmelisiň. Her bir ekini wagtyndan on gün öň ekseň, bir gün gijä galanyňdan has gowy dur. Ekin-dikin wagty ýeriňi bir syhly sürüp durgun. Gelejek ýylyň gamyny şu ýyldan edip ugragyn. Ekin ekjek ýeriňi ykjam bilgin. Şeýtseň ol özüňi hem eklär, Seni-de. Hemişe dogruçyl bolgun. Onda-da, ondan-da satýan zadyň barada dogruçyl bolmagyňy adat edingin. Pysytlykdan daş durgyn. Ýöne, tarhandöker hem bolmagyn. Özüňden peslere sowgat-serpaý edip, özüňden ulynyň göwnüni tapjak bolgun. Ynsana mahsus esasy üç häsiýet bardyr. Bularyň birinjisi akyldyr, ikinjisi dogruçyllykdyr, üçünjisi bolsa ynsanperwerlikdir. Beden jana, jan ruha, ruh bolsa akyla görä ýaşaýandyr. Kimiň ruhy bilen aklynyň arasynda garaňkylyk we düşünişmezlik perdesi emele gelse, ol ýerde ruhy akyl-paýhasyndan hiç zat, ýagny düşünje, çözgüt, adamkärçilik we dogruçylyk gelip gowuşýan däldir. Oglum bilip goýgun, dana adamlar ynsanlyk bilen akylda jisme däl-de, sözlere ýugrulan bir gudrat Ýaradandandyr. Adyna-da ynsanlyk diýip aýtýanlardyr. Onuň bedeni, jany, duýgulary, ruhy sypatlary bolar. Oňa bu gudratyň bedeni juwanmertlik, durmuşy dogrulyk, ýaşlygy danalyk, ruhy sypatlary gözellik bolmaly diýipdirler. Oglum, bilip goýgun, akyl iki hili bolýandyr. Biri dogabitdi akyldyr, beýlekisi bolsa soňundan öwrenilen akyldyr. Soň öwrenilýän akyly ele almak bolar. Dogabitdi akyl bolsa beýik we yzzatly Allanyň peşgeşidir. Ony okuw ýa-da tälim bilen öwrenip bolmaz. Parasatly bolýaýyn diýseň, parasatly sözleri öwrengin. Çünki parasatly sözleri durmuşa geçirmek arkaly paýhasy öwrenip bolýandyr.